Aled Gwyn Job ar y gair. Wel, mae arweinydd newydd y Blaid Lafur, Sir Keir Starmer, wedi ceisio dangos um, ychydig o awdurdod yr, y penwythnos hwn, a hynny trwy ddiswyddo uh, un o aelodau ei gabinet o, sef Rebecca Long Bailey. Um, y trosedd Rebecca Long Bailey oedd ail drydar erthygl a arddangoswyd yn yr Independent oedd yn awgrymu bod yr heddweision hynny fu'n ynghlwm wrth farwolaeth George Floyd yn America wedi cael ei hyfforddi gan Israel. Wel, mi alla rwy'n feddwl ar un ystyr bod, bod hyn yn, yn, yn benderfyniad ychydig bach yn eithafol, a, a dweud y lleia, bod rwy'n yn, yn colli i swydd ar sail ail drydar um, erthygl uh, oedd yn annerbyniol yng ngolwg arweinydd y blaid. Ond yym ma' 'na gyd-destun i'r stori yma, wrth gwrs, a'r cyd-destun hwnnw ydi'r ffaith bod gan y Blaid Lafur broblem ddifrifol gyda gwrthsymitiaeth, a fflyd o achosion yy wedi dod i'r golwg yy yn rhengoedd y blaid drost y blynyddoedd diwethaf. A'r blaid yy hithau bellach yn destun ymchwiliad gan y Comisiwn Cydraddoldeb i fewn i'r holl fater yma o wrthsymudiaeth. Felly ar un ystyr, mi allai rhywun feddwl bod Sir Keir Starmer wedi gallu defnyddio Rebecca Long Bailey fel bwch dihangol cyfleus iawn er mwyn dangos bod y Blaid Lafur yn dechrau mynd i'r afael â'r broblem hon. Mae'r holl saga yn codi'r sgwarnog yma hefyd, yn dydi, ynghylch be yn union ydi'r berthynas rhwng gwrthsymitiaeth a beirniadaeth deg o wladwriaeth Israel. Mi ddyle y ddau beth fod yn gwbl ar wahân, hynny ydi bod gwrthsymudsiaeth sef casineb at Iddewon, bod hwnnw'n hollol annerbyniol ac yn rhywbeth y mae pob gwlad wedi ymrwymo i'w wrthwynebu. Ond mi ddylai beirniadaeth deg a chyfiawn o wladwriaeth Israel gael ei chaniatáu fel rhywbeth sydd yn gwbl ar y wahân. Mae rhywun yn cael yr argraff weithiau bod Israel yn defnyddio a gwrthsynitiaeth fel esgus gyfleus iawn i rwystro ac i bardduo unrhyw feirniadaethau o'u polisïau presennol nhw, a 'dan ni i gyd yn gwybod bod rhai o'u polisïau nhw, yn enwedig ynghylch y modd maen nhw'n trin y Palestiniaid, yn haeddu cael eu beirniadu ac yn haeddu cael eu gosod o dan y chwyddwydr. Ond elfen arall yy o'r stori 'ma yy sydd yy wedi yy dod i'r golwg ydy ei fod o yy yn enghraifft pellach o be' sy'n cael ei alw'n Saesneg yn cancel culture. Rŵan 'ta dwi'm yn siŵr iawn yy o's 'na yy gyfieithiad Cymraeg o cancel culture ond yy mi fyswn i'n rhoi cynnig ar cau trafod. Yy holl ystyr cancel culture ydy'r diwylliant presennol 'ma ynghylch mygu barn a ffrwyno barn yy os nad ydy o'n cyd-fynd â rhyw fath o farn sydd yn gymeradwy ac yn yy dderbyniol yng ngolwg yym carfan o bobl. Uh, a mae cancel culture yn gallu amrywio o uh, mygu barn, uh, atal rhyddu barn i bobl. Mae'n gallu golygu um, peidio rhoi uh, llwyfan i bobl fynd i siarad mewn rhai prifysgolion. Uh, mae o'n golygu uh, dirmygu ac uh, erlid pobl yn ddi-drugaredd ar gyfryngau cymdeithasol, mae hyd yn oed yn gallu golygu fod pobl yn colli i swyddi um, yn, yn, yn, yn, yn sgil cancel culture. Um, os ydy'r y pwysau a'r cynddaredd um, a'r digio a'r pechu uh, yn, yn, yn ddigon cryf, mae yna ma esiamplau o bobl uh, yn colli i swyddi. Yy, a hynny'n aml iawn am, um, am, am ddeud pethau digon diniwed, um, mynegu barn, a dim ond uh, deud uh, pethau sydd har i meddwl nhw. Uh, a mae o yn rhyw ddatblygiad sinistr iawn sydd, sydd wedi gafael yn yn cymdeithas ni dros yr falle tair, bedair, bum mlynedd ddiwethaf. Ac mae o i weld fel petae o yn yn mynd ar garlam a mwy a mwy o bobl yn cael eu dal i fyny yn yr holl storom yma ynghlwm wrth cancel culture. A be sy'n drawiadol ydy mai er yym bod cancel culture yn ffenomen ffenomen gwbl seciwlar yym ac yn rhywbeth sydd ym meddiant yr adain chwith yym yn bennaf, Mae, mae 'na elfennau ohono fo sydd yn atgoffa dyn o sut oedd yy yr eglwys yn ymddwyn yn y canol oesoedd, lle roedd pobl yn cael eu hesgymuno, lle oedd pobl yn cael eu herlid, lle oedd pobl yn cael eu herlyn am yy fynegi barn oedd ddim yn gymeradwy, am gredu pethau oedd ddim yn dderbyniol yng ngolwg yr awdurdodau, a hynny'n aml yn arwain at ganlyniadau difrifol i unigolion oedd yn cael eu dal i fyny yn yr holl elfennau hyn, a rhyw hysteria ynghlwm â'r sefyllfa lle oedd 'na ryw ysfa a rhyw awydd i i chwilio am hereticiaid, yym a chwilio am bobl i'w cosbi, a chwilio am bobl i'w yy i'w hesgymuno ac i'w yym ac i'w cyw- cywilyddio yym yn gyhoeddus. Wel, Mi fydde y cynheiliaid um, uh, Cancel Culture heddiw yn, yn, yn wfftio uh, unrhyw awgrym bod yna uh, elfennau crefyddol ynghlwm wrth yr, yr, yr athroniaeth yma. Ond uh, sgwn i, um, mae'r uh, ysfa grefyddol yn y ddonoliaeth wedi para am filoedd ar filoedd o flynyddoedd, um, ac mae'n rhywbeth sydd yn, yn elfen diemwad yn yn personoliaethau ni mewn gwahanol ffyrdd. A da ni gyd yn gwybod am yr elfennau dyrchafol, yr elfen cadarnhaol, yr elfennau uh, positif,

erlitgar sydd hefyd wedi bod yn perthyn i'r meddylfryd cul crefyddol ar hyd y canrifoedd, sydd wedi achosi difrod ac achosi marwolaethau i filoedd ar filoedd o flynyddoedd, filoedd o bobl ar hyd y blynyddoedd. Felly mae gofyn i rywun fod yn wyliadwrus o sut y gall rhai o'r elfennau mwya' negyddol a'r elfennau mwya' dinistriol yn y meddylfryd crefyddol yym ailymddangos yy yn yn cymdeithas seciwlar ni heddiw ar wedd newydd Yn gwedd wahanol iawn ar un ystyr, ond gyda seiliau sydd yn yn yn yn rhoi rhyw atsain i ni o rai o beryglon y gorffennol, oherwydd yr un yw dyn o hyd, ynde.